Hiya, lle i fi? Fi yn gweithio fel prentis chwaraeon a fi'n mynd i siarad yn bach amti beth o fel i dyfu lan mewn ardal gwledig a gwybod bod ti'n hoiw. So, i fi, o'n i'n gwybod bod fi yn wahanol tra bod fi dal yn ysgol fach. O'n i'n di 11 yn y mlwyddyn diwetha gyda ffrindiau fi'n dechrau siarad mwy amti bois a da fi ddim ddiddordeb heblaw mor y ffwtbol dy'r bois. Uh, nes i ysgol uwchradd a nath e sort o clico nes i weithio mas beth oedd y gwahaniaeth a elwn i o fyny. Oedd mam wedi gweithio mas bod fi'n hoiw pan o'n i byti saith, so mae rhieni wastad yn gwybod, dwi e ddim byd fod ofan, maen nhw'n ma nhw gwybod, really. Dy fi, dys i mas pan o'n i'n 16. O'n i wedi bod yn barod i weud cyn ni, ond achos pethe teuluol a phethe oedd wedi digwydd oedd yr amser jyst byth yn iawn really. So tis i mas pan o'n i'n 16 nes i weid wrth mam a dad a fi ffili cofio pwy ffordd rownd wedes i. Ond fe nes i siarad ar ddoi yn nhw mewn ffyrdd fatha gwahanol. Mae perthynas agos dy fi dy mam a dy dad ond perthynas sydd yn wahanol yn y ffordd i ni dan gilydd hefyd. So wedes i wrth y dad o'n i wedi bod yn zipwilt yn Blaenau a nath e jyst cwmpo mas o'n ngheg i yn y car a fi'n cofio edrych draw arno fe a jyst gweld dagren i lyged e a wedyn gweld e'n llefen a o'n i'n meddwl o ma' hi nawr. Ond oedd e'n iawn, y beth oedd e'n llefen ambyti oedd mwy beth oedd pobl eraill yn mynd i weud a neud a gweud amdano fi a oedd e ffili neud dim byd i amddiffyn fi a 'na'r tro cynta rili i fi ffili amddiffyn fi wrth rywun yn gweud rwbeth. Ond delon ni Ar ôl byti wythnos neu ddwy deilon i fod yn hollol iawn am ti a ma' fe 'di bod do's dim byd ond cariad a cefnogeth wedi bod wrth y ddwy riant ri- yy ddoi riant rili. A 'da Mam. Es i mewn i stafell wely nhw a fi'n cofio meddwl reit ma' rai' fi weud e nawr ne' ma' js ma' rwbeth yn myn' i fynd. A es i mewn a nes i js siarad a fel fydden ni fel arfer 'da Mam a js gorwedd gyda hi a wedyn 'to neth e jys t'wod yy cwmpo mas fy ngheg i. Wedes i thi, a jyst edrychodd un o fi. Nath hi, ie. Ie, yeah, mam. Nath hi, ie. A oedd hi jyst gofyn oedd hi ti'n siŵr? Nath hi, ydw. Ie, yeah, wel, o'n i'n gwybod ni. A na ddiwedd ar y conversation fi, oedd dim byd mwy amdano fe na hi, fyna. A na'r unig bobl nes i weid wrtho, really, heblaw am Myn Gees a Dy Gees. Nes i weid wrtho y ddwy fy ngi, a ges i mixed reactions. Nath un ddim codi ffen o'r papur, nath llall bod i hwdi mewn i'r papur. A nath, uh, oedd un fy ngi nath i literally oedd hi'n darllen y papur a thi... O, pa becsom ti, pa becsom, dim o gwbl, pa becsom ti, ti moyn fi weithio dy ci? Ie, yeah, please, oedd hi, iawn, dim problem. A na ddiwedd ar y conversation a da y llall. Ges i mwy o'r leins traddodiadol le chi'n cael yr ti'n neud fi'n sâl, ma' fe'n rong, ma' fe gyd yn dy ben di, hynna i gyd. Ond erbyn hyn, gymerodd e byti mis o byd o siarad o gwbl, sydd yn rhyfedd iawn i ni achos ni'n agos. A byti doi fis arall wedyn o dim ond helo, shwt wyt ti? Erbyn hyn, byti dwy flynedd yn ddiweddarach, Tair mlynedd yn ddiweddarach. Ni'n iawn, ni mwy agos na beth o'n i eriod os rhywbeth a mae hi'n dwli ar 'y nghariad i. Probably mwy na fi. Yn um, yr unig cyngor fydde da fi i rywun, yn enwedig mewn ardal gwledig, yw mae wastad pobl sydd yn hoiw, chi ddim yn gwybod pwy i nhw achos maen nhw wastad wedi goffod cuddio fe. Mae pobl hoiw wedi bod ar hyd y blynydde, Ond nawr i ni mwy agored am ti a mae fe wedi rhoed ni mewn sefyllfa le i pobl fel fi yn gallu siarad yn agored am ti a gweud am ti. Ond ers dod mas i fi wedi sylwi mae mwy o mwy o bobl hoyw yn y gymuned bach bach le i fi'n byw. Ond o'n i ddim yn gwybod amdano nhw erbyn nawr fi yn. Mae fe'n bwysig bod chi yn gweud y pobl sydd yn agos ato chi yn eich bywyd chi cyn just introducio nhw i rhywun. Achos mae'r sioc 'na, mae fe'n moment mor bersonol, mae'n rhywbeth gewch chi byth nôl unwaith mae 'na mynd i ddigwydd. Mae fe'n bwysig bod chi'n rhoi'r amser 'na i chi a i nhw i dderbyn beth sydd yn digwydd, i ddeall a i gymryd e mewn rili. Achos dyw e ddim... dyw e ddim yn mynd i fod yn sioc i bawb ond mae fe'n mynd i fod yn sioc i bawb i rhyw radde. A mae fe'n bwysig bod chi'n rhoi'r cyfle 'na i nhw i nhw gael sioc. Ond mewn ardal Gwledig, ma fe bach ll- fache falle bach yn fwy o taboo na beth yw e mewn rhywle sydd mewn ganol dinas. Mewn dinas ma' pobl yn cerdded y reid streets wedi gwisgo lan fel cŵn a phthe. Mewn ardal gwledig se rhywun yn neud 'na fydde pobl ddim yn apus iawn. A chi'n gweld yn enwedig yn yr ardal 'yf fi'n byw ma' fe'n dal yn gymuned sydd yn ffarmo lot sydd â'r crefydd yn eitha anatod i pwy i ni a beth i ni wneud er yn hunan i fi ddim yn grefyddol. Ond mae fe'n... mae'r sail crefydd na dal yn rhywbeth mawr yn yr ardal a mae rhaid chi barchu na. Os dyw e ddim, dyw e ddim yn rhywbeth mae bobl yn mynd i gallu derbyn dros nos. A mae fe'n... Mae pobl yn mynd i weud pethau, mae pobl yn mynd i wneud pethau ambell waith a chi ddim yn mynd i allu delio â fe, ond mae'n bwysig bod chi'n cadw'ch cool a jyst derbyn e a cerdded bant a reflector arno 'na neu deall 'na yn amser eich hunan yn lle cnoi ato pawb achos chi'n mynd i gnoi ato pawb mae pawb yn mynd i droi yn erbyn chi. Na'r unig ffordd mae pobl yn mynd i ddeall yw rhoi amser i nhw a rhoi'r parch i nhw bod nhw'n haeddu cael yr amser i ddeall fel bod nhw'n gallu gefnogi chi. Erbyn nawr, i fi yn hollol agored yn yr ardal. Mae pawb yn gwybod pwy i fi, beth fi'n neud, a dyn nhw'n becso dim, really. Mae'r ma amser wedi mynd heibo, a mae pawb wedi derbyn a yn deall, a ddim... Mae'r sioc wedi mynd. Yw'r unig ffordd rhwydd i wneud e. Mae'r sioc wedi mynd a mae pawb yn derbyn e. Yr unig beth arall fydden i'n gweud yw pidwch jyst wneud surprise mawr ohono fe. Jyst cadwch e'n simple a jyst gwedwch wrth bobl. Mae fe'n mor, mor bwysig bod chi'n gweud achos da fi, nath e bron bita fi'n fyw yn ymhen bod fi'n cadw rhywbeth wrth yn rhieni, wrth yn ffrindiau, wrth y pobl sydd yn rhan mor fowr ei mywyd i a o'n nhw ddim yn gwybod rhywbeth amdana i. Oedd e'n bwysig i fi bod fi'n cael na mas cyn gynted, cyn gynted ag oedd yn bosib i fi, ond pidwch rysio mewn iddo fe hoeth. Mae'n bwysig bod chi'n hollol siŵr yn pwy i chi a beth i chi moyn mas o'r conversation na. Dyw e ddim wastad yn mynd i fynd y ffordd chi moyn e,